L-istorja tiegħi hija xhieda tal-qawwa tal-fidi u tas-sabar. Kollox beda b'sejħa divina li bidlet għal dejjem il-kors ta' ħajjitna. Kienet lejla normali f'Ur tal-Kaldin meta żewġi Abraham qajjimni, b'għajnejh jixegħlu b'intensità li qatt ma kont rajt qabel. Qalli b'leħen imried bl-emozzjoni, Sara, Alla kellimni. Qed jordnanna nħallu artna u mmorru lejn post li hu se jurina. Nistqar li l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet ta' nuqqas ta' kredulità. Inħallu kollox warajna? Il-familja tagħna, ħbiebna, dak kollu li konna nafu? Imma kien hemm xi ħaġa fil-konvinzjoni ta' Abraham li siktet id-dubji tiegħi. L-għada filgħodu bdejna l-preparamenti. Waqt li kont qed nippakkja l-affarijiet tagħna, kull oġġett kien ifakkarni fil-ħajja li konna se nħallu warajna. Il-biża' tal-mhux magħruf kien qed jitqabad mal-eċitament tal-avventura f'qalbi. Il-karovana tagħna telqet ma' sbieħ il-jum, tħalli warajha l-kumdità tad-dar. Hekk kif avvanzajna fid-deżert, iffaċċjajna maltempati tar-ramel li kienu qed jgħeddu li jiblgħuna u lili kesħin silġ li ffriżaw għadamna. Imma ma' kull pass, il-wegħda t'Alla kienet timbuttana 'l quddiem. Il-jiem saru ġimgħat, il-ġimgħat saru xhur. Il-fidi tagħna ġiet ippruvata bosta drabi, imma ma' kull prova, ħriġna aktar b'saħħitna. Abraham kien imexxi b'determinazzjoni soda, għajnejh dejjem fissi fuq l-orizzont, ifittex l-art imwegħda. Fl-aħħar, wara vjaġġ eżawrjenti, wasalna Kangħan. Hekk kif rfist fuq dik l-art barranija, ħassejt taħlita ta' solliev u apprensjoni. Dan kellu jkun id-dar il-ġdida tagħna, il-bidu ta' ħajja ġdida. Ftit kont naf li din kienet biss l-ewwel minn ħafna avventuri straordinarji li kienu qed jistennewna. Is-snin kienu għaddejjin u magħhom kibret u ġieħ sieket f'qalbi. Kull qamar ġdid kien iġib it-tama biex biss titfarrak mir-realtà krudila tal-ġuf vojt tiegħi. L-infertilità kienet del kostanti, tfakkira morra tal-wegħda li għadha ma seħħitx. Abraham, il-kumpann fidil tiegħi, kien jipprova jfarraġni. Sara, kien jgħid, waqt li jżomm idejha mġegħda, Alla wiegħed li se nkunu l-ġenituri ta' nazzjon kbir. Irridu nafdaw fil-ħin tiegħu. Kliemu kien sinċier imma kont nara d-dubju f'għajnejh jirrifletti tiegħi. In-nisa tal-komunità tagħna kienu jitkellmu taħt l-ilsien meta ngħaddi. Il-ħarsa ta' kompassjoni tagħhom kienet qisha staletti f'qalbi. Kemm-il darba staħbejt fit-tinda tagħna, inxerred moħħ sieket nitlob lil Alla għal miraklu. Is-snin saru deċennji. Ġismi xiħ u miegħu t-tama li nsirhom dehret qed tidbil bħal fjura fid-deżert. Kull tarbija li twieldet fil-kamp tagħna kienet tfakkira ta' wġigħ ta' dak li ma stajtx ikolli. Lejl wara lejl kont nistaqsi lili nnifsi għaliex Alla? Għaliex sejjaħtilna għal din il-vjaġġ biss biex tiċdilna l-ferħ tal-ġenituri? Il-fidi li darba kienet taqbad b'intensità issa kienet qed titfantas, medda mit-tempesta tad-diżillużjoni. Imma anke fil-mumenti l-aktar mudlama, fjamma żgħira ta' tama kienet tippersisti. Forsi, ħsibt, Alla kien qed iħejjina għal xi ħaġa lil hinn mill-fehma tagħna? Min kont jien biex nikkontesta t-toroq tiegħu? Hekk, jum wara jum, kont inqum, niffaċċja d-dinja b'bissima sfurzata u nkompli nimxi maġenb Abraham. Il-vjaġġ tagħna kien għaqdu 'l bogħod milli jintemm u ma kellix l-iċken idea tas-sorpriżi li d-destin kien għaqdu qed iżomm għalina. Id-disperazzjoni tista' twassal anke lill-aktar għaref biex jieħu deċiżjonijiet imprudenti. Fil-każ tiegħi, wasslitni għal għażla li kienet se tbiddel il-kors ta' ħajjitna għal dejjem. Agar, il-qaddejja Eġizzjana tiegħi, kienet żagħżugħa u fertili. Għajnejha kienu jixgħelu bil-vitalità li jien kont tlift minn ilu. Kien f'lejl bla rqad li l-idea tfaċċat f'moħħi, ċara daqs id-deżert taħt id-dawl tal-qamar. L-għada filgħodu b'qalbi tqila, sejjaħt lil Abraham. Għażiż tiegħi, għidtlu b'leħen imriegħed, il-Mulej żammni milli jkolli tfal. Jekk jogħġbok, ingħaqad mal-qaddejja tiegħi. Forsi nista' nibni familja permezz tagħha. Abraham treddet, għajnejh juru ħafna emozzjonijiet. Imma jien insistejt, immexxija minn xewqa qawwija li nara l-wegħda t'Alla sseħħ, anke jekk mhux permezz tiegħi. Hu qabel, u malajr Agar inqabdet ilha. Fil-bidu ħassejt taħlita ta' solliev u tama. Fl-aħħar konna se jkollna werriet. Imma hekk kif żaqq Agar bdiet tikber, xi ħaġa mhux mistennija kibret fija, għira qerrieda li kienet qed tivvelena ruħi. Agar, li qabel kienet sottomessa, issa bdiet tħares lejja b'disprezz. Kull ħarsa, kull mossa tagħha donnha kienet qed tgħajjat, Jien nista' nagħti lil Abraham dak li inti ma tistax. It-tensjoni fit-tinda tagħna kienet tista' tmissha b'idejk, dens bħaċ-ċpar tad-deżert. Ma stajtx nissaporti. F'mument ta' rabja, trattajt lil Agar bl-aħrax, sfurzajta taħrab fid-deżert. Il-ħtija ħakmet lili mill-ewwel imma l-kburija żammitni milli nsejħilha lura. Jiem wara, Agar ritornat tgħid li kellha laqa' ma' anġlu. Hija welldet lil Ismael u għalkemm ippruvajt inħobb lit-tifel, kull darba li rajtu kont niftakar fin-nuqqas tiegħi. Din id-deċiżjoni, meħuda fl-eqqel tad-disperazzjoni, kellha konsegwenzi li kellhom jestendu għal ġenerazzjonijiet. Tgħallimt bl-aktar mod iebes li tipprova ġġiegħel l-id t'Alla jwassal biss għal aktar uġigħ u kunflitt. Il-vjaġġ tagħna ħadna f'artijiet strambi, fejn il-periklu kien jistenna fid-dell tal-palazzi tal-faraħuni u slajten. Dawn l-esperjenzi ppruvaw mhux biss il-fidi tagħna, imma wkoll l-imħabba u l-impenn tagħna lejn xulxin. L-ewwel prova ġiet fl-Eġittu. Il-ġuħ kien qed jaħkem Kangħan u sfurzana nfittxu kenn fl-art tal-faraħuni. Hekk kif konna qed nersqu lejn il-fruntiera, Abraham ħares lejja bi tħassib. Sara, qalb leħen baxx u miġbud, ġmielek jista' jkun il-qerda tagħna hawn? Għidtli inti oħti sabiex jittrattawni tajjeb minħabba fik u ħajti tiġi frankata. Qalbi nafset bil-biża' imma qqitt rasi. Ftit konna nafu li dan l-att ta' preservazzjoni personali kien se jwassalna fil-qalba tal-palazz tal-Fargħun. Ħaduni fil-kmamar rjali ġismi jirtogħod bil-biża'. Il-Fargħun, misħut bi ġmieli, tratta lil Abraham b'ġenerożità kbira. Imma kull rigal li rċieva kien qisu sikkina f'qalbu, ifakkru fil-prezz li konna qed inħallsu. Għaddew lili bla tmiem, bit-theddida kostanti tħun fuqna. Tlabt b'ħerqa, nitlob lil Alla għall-protezzjoni. Hu wieġeb. Il-Fargħun u d-dar tiegħu ntlaqtu minn pesti u kixfu l-gidba tagħna. Snin wara, sitwazzjoni simili ġrat f'Gerar mar-Re Abimelek. Għal darb'oħra, il-biża' ġegħelna nirrepetu l-istess gidba. Din id-darba, iżda, Alla intervjena qabel ma seta' jsir xi ħsara, billi deher fis-solom tar-re. Dawn l-esperjenzi għallmuna lezzjonijiet prezzjużi dwar il-fiduċja f'Alla u f'xulxin. Irrealizzajna li l-fidi tagħna kellha tkun aktar b'saħħitha mill-biża' tagħna u li l-verità, għalkemm diffiċli, kienet dejjem l-aħjar triq. Ħriġna minn dawn il-provi aktar magħqudin u b'fehim aktar profond tal-qawwa u l-protezzjoni t'Alla. Kull sfida megħluba kienet tfakkira li konna f'idejn l-Omnipotenti u li hu qatt ma kien se jabbandunana. Kien f'wara nofsinhar sħun li ħajjitna nbidlet għal dejjem. Kont qiegħda fil-bieb tat-tinda, infittex serħan mis-sħana qawwija, meta lmaħt tliet irġiel resqin. Abraham, dejjem ospitabbli, ġera biex jilqagħhom. Kien hemm xi ħaġa differenti f'dawn il-viżitaturi. Arja ta' misteru kienet tħaddinhom u l-ħarsiet tagħhom donnhom kienu qed jippenetraw ruħi. Waqt li Abraham kien qed jgħaġġel biex iħejji ikla, jien kont moħħi fit-tinda, nisma' b'attenzjoni l-konversazzjoni. F'daqqa waħda, smajt mistoqsija li waqfitli qalbi, Fejn hi Sara, martek? Il-vuċi kienet awtoritarja imma ġentili. Abraham wieġeb li jien kont fit-tinda. Imbagħad smajt il-kliem li kien se jbiddel kollox. Żgur li nerġa' niġi għandek f'dan iż-żmien is-sena d-dieħla, u Sara, martek, se jkollha iben. Ma stajtx inżomm daħka ta' nuqqas ta' kredulità. Jien? Ikolli wild? F'età ta' disgħin sena? Kien assurd. Ġismi kien ilu li għadda mill-età li jista' jnissel. Ippruvajt insikket id-daħqa tiegħi imma kien tard wisq. Għaliex daħket Sara? Il-vuċi issa kienet soda kważi ta' ċanfira. Hemm xi ħaġa impossibbli għall-Mulej? Il-biża' ħakimni. Kif kien jaf li jien kont dħakt? Min kienu dawn l-irġiel? Ċħadt li kont dħakt imma l-vuċi wieġbet, Inti dħakt. F'dak il-mument irrealizzajt li ma konniex quddiem sempliċi vjaġġaturi. Kienu messaġġiera divini, anġli travestiti ta' bnedmin. Il-weda li kienet għada kif saret ma kienieċ sempliċi xewqa umana, imma dikjerazzjoni divina. Meta l-viżitaturi telqu b'qajt sikta nassorbi l-impatt ta' dak il-laqa. Il-wegħda ta' iben, magħmula tant snin qabel, kienet waslet biex isseħħ b'mod li qatt ma kont immaġinajt. Abraham u jien ħarisna lejn xulxin, taħlita ta' stagħġib u tama f'għajnejna. Wara deċennji ta' stennija, ta' dubji u disperazzjoni, vjaġġ ġdid kien se jibda. Vjaġġ li kien se jittestja l-limiti tal-fidi u jwassalna biex nesperjenzaw il-qawwa mirakoluża ta' Alla b'mod li qatt ma konna għrafna qabel. Ix-xhur ta' wara ż-żjara tal-anġli kienu qishom fuq roller coaster tal-emozzjonijiet. Fil-bidu kont qisni fuq il-bandli bejn it-tama u n-nuqqas ta' fidi. Kif seta' ġismi, li ilu snin ma jaħdem bħal ta' mara żagħżugħa, issa jġorr ħajja ġdida? Imbagħad ġara. Is-sinjali żgħar li kont naf minn qabel, imma li kien ilu ma jkolli bdew jidhru. Ġismi beda jinbidel. Kont ilha. F'għeluq id-disgħin sena tiegħi. L-aħbar xterdet malajr mal-kamp. Rajt il-ħarsiet tal-għaġeb, smajt it-tpaċpiċ tan-nies li ma setgħux jemmnu. Uħud ħasbu li kien bluha, oħrajn sejħulu miraklu. Għalija kien it-tnejn. Kull jum ġab miegħu għeġubijiet u sfidi ġodda. Ġismi, għalkemm għajjien mis-snin, donnu reġa' ħa l-ħajja b'saħħa li ma kontx naf li għad kelli. Abraham, b'mija sena, kien jieħu ħsiebi bi mħabba li mlietli qalbi bil-ferħ. Il-bidliet fiżiċi kienu kbar. Żaqqi bdiet tikber, sidri mtela bil-ħalib. Kien qisu ż-żmien reġa' lura u tani żgħożija oħra. Iżda ma' dan ir-rigal ġew ukoll l-irwejjaħ tat-tqala, id-dardir, l-uġigħ f'dari, l-għeja. Kull dwejjaq, madankollu, kien tfakkira prezzjuża tal-miraklu li kien qed iseħħ ġo fija. Billejl, meta kollox ikun kwiet, kont inqiegħed idejja fuq żaqqi minfuħa, inħoss il-movimenti tat-tarbija. F'dawk il-ħinijiet kont nitkellem ma' Alla. Mulej, aħfirli talli ma emminx. Il-wegħda tiegħek qed isseħħ b'modi li qatt ma stajt nimmaġina. It-tqala f'għeluq id-disgħin sena ma kinitx biss miraklu bijoloġiku. Kienet xhieda ħajja tas-setgħa t'Alla, prova li l-wegħdiet tiegħu, kemm jidhru impossibbli, dejjem iseħħu. Kull jum ta' stennija kien jiswa, kull demgħa mxerrda issa saret ferħ. Waqt li kont qed inħejji ruħi għat-twelid paċi kbira ħakmitni. Kont naf li kont se nsir parti minn xi ħaġa ferm akbar minni. Din it-tarbija ma kinitx biss tagħna, kienet it-twettiq ta' wegħda divina, il-bidu ta' nazzjon li kien se jbiddel id-dinja. Il-jum tat-twelid wasal b'qawwa li ma stennejtx. L-uġigħ tal-ħlas kien qisu mewġ qawwi jittestja l-limiti ta' ġismi xiħ. B'għat-tidid ta' Abraham, insib is-saħħa f'għajnejh mimlija mħabba u tħassib. Il-qwiebel ħadmu bla waqfien, leħinhom taħlita ta' stagħġib u determinazzjoni. Imbotta, Sara, kienu jħeġġuni. Il-miraklu tiegħek ġej. B'aħħar sforz ħassejt it-tarbija tiegħi tiġi fid-dinja. Il-biki b'saħħtu b'saħħtu mela t-tinda u dmugħ tal-ferħ niżel ma' wiċċi. Abraham b'għajnejh imxarba żamm lil ibenna l-ewwel darba. Iżak, qed f'leħen baxx, leħni maħnuq mill-lejja u l-emozzjoni. Ismu se jkun Iżak li jfisser daħk għax Alla ġalna nidħku u kull min jisma' se jidħak magħna. Li nżomm lil Isaac f'dirgħajja kien mument ta' maġija pura. Subgħajh iż-żgħar, wiċċu perfett, kull dettall kien prova ħajja tas-setgħa t'Alla. Jien, li darba dħaqt bin-nuqqas ta' fidi, issa kont qed nidħaq bil-ferħ sħiħ. Il-jiem ta' wara kienu wirja sħiħa ta' emozzjonijiet. Li titgħallem tkun omm f'eluq id-disgħin sena ġab miegħu sfidi uniċi. Ġismi, għalkemm b'mod mirakoluż reġa' għall-ħajja għall-ħlas, xorta kien iġorr it-toqol ta' snin. Il-lili bla rqad, it-treddigħ, il-kura kontinwa, kollox kien jeħtieġ saħħa li kont infittex kuljum f'Alla. Iżda kull sfida kienet tinqeleb bil-ferħ kbir li ma jistax jitfisser meta naraw lil ibenna jikber. Kull tbissima ta' Isaac, kull kisba żgħira kienet iċċelebrata mhux biss minna, iżda mill-kamp kollu. Hu kien l-Iben tal-wegħda, il-prova ħajja li b'Alla xejn ma hu impossibbli. Hekk kif Iżakk kiber, rajt fih il-futur li Alla kien wiegħed. Dan it-tifel, imwieled minn miraklu, kellu fih iż-żerriegħa ta' nazzjon kbir. Id-daħk tagħna bil-ferħ instema' mad-deżert kollu, xhieda għal dawk kollha li qatt iddubitaw. Il-maternità tard fl-età għallmitni lezzjonijiet profondi dwar is-sabar, il-fidi u l-imħabba bla kundizzjoni t'Alla. Kull jum ma' Iżakk kien rigal, tfakkira kontinwa li l-ħin t'Alla hu perfett, anke meta ma nifhmux it-toroq tiegħu. Hekk kif nara lil Iżakk jikber, isir żagħżugħ b'saħħtu u mimli fidi, ma nistax ma nirriflettix fuq il-vjaġġ tal-għaġeb li ġabna s'hawn. L-istorja tagħna, tiegħi u ta' Abraham, hi xhieda ħajja tas-setgħa tal-fidi u l-fedeltà t'Alla. Niftakar il-jum meta tlaqna minn Ur tal-Kaldin, insegwu sejħa divina lejn art mhux magħrufa. Dak iż-żmien ma stajniex nimmaġinaw il-provi li konna se niffaċċjaw u lanqas il-barkiet li konna se nirċievu. Kull pass tal-vjaġġ tagħna, kull sfida megħluba, kull wegħda mwettqa f'ħajjitna, kienet kapulavur tal-grazzja divina. Issa nara kif kull mument ta' dubju, kull demgħa mxerrda, kull daħka ta' ferħ, għenu biex isaħħu l-fidi tagħna. l-istennija twila għall-wild, is-sitwazzjonijiet ta' periklu fil-palazzi barranin, it-tensjoni ma' Ħagar u Ismagħel, dawn l-esperjenzi kollha sawruna, jippreparawna għar-rwol li Alla kellu riżervat għalina. It-twelid ta' Iżakk kien aktar milli twettiq ta' wegħda personali. Kien il-bidu ta' xi ħaġa ferm akbar. Permezz tiegħu, Alla qed iwaqqaf nazzjon, poplu magħżul li se jwassal il-barka tiegħu lill-familji kollha tad-dinja. Meta nħares f'għajnejn ibni, nara l-futur li Alla wiegħed. L-istorja tagħna mhix biss dwarna. Hi xhieda għall-ġenerazzjonijiet futuri, prova li l-fidi tista' ċċaqlaq il-muntanji, li t-tama tista' tippersisti anke fiċ-ċirkostanzi l-aktar improbabbli. Tgħallimt li t-toroq t'Alla mhux dejjem huma dawk li nistennew, imma dejjem perfetti. Issa, fl-aħħar snin tiegħi, inħoss paċi profonda. Naf li ħajti servi tal skop akbar. Il-wirt li qed inħallu mhux ta' ġid materjali, iżda ta' fidi soda, ta' fiduċja profonda f'Alla li jwettaq il-wegħdiet tiegħu. Hekk kif ix-xemx qed tinżel fuq ħajti, nara s-sebħ ta' era ġdida. Permezz ta' Iżakk u tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajh, il-pjan t'Alla se jkompli jinfetaħ. Il-vjaġġ tal-fidi tagħna, bil-ferħ u n-niket kollu tiegħu, sar parti minn storja ferm akbar, l-istorja tal-imħabba t'Alla għall-ħolqien tiegħu. Jien grata ħafna għall-ħajja li għext, għall-imħabba li qsamt, għall-wegħdiet imwettqa, u għall-futur li qed jitfassal fl-orizzont. Jalla l-ġenerazzjonijiet li ġejjin iħarsu lejn l-istorja tagħna u jsibu fiha l-kuraġġ biex jafdaw, is-saħħa biex jippersistu u l-fidi biex jemmnu fl-impossibbli. Minn mara bla tfal u bla tama, sirt l-omm ta' nazzjon. Il-vjaġġ tiegħi ma' Abraham kien immarkat b'sfidi kbar iżda wkoll bi barkiet bl-għadd. Minn dan kollu, tgħallimt li l-fidi mhix biss li temmen meta kollox sew, iżda li tafda anke meta t-triq tidher impossibbli. Id-daħka ta' nuqqas ta' fidi li tajt f'għeluq id-disgħin sena nbidlet f'daħka ta' ferħ sħiħ bit-twelid ta' Iżakk, xhieda ħajja tas-setgħa u l-fedeltà t'Alla. L-istorja tiegħi ma tintemmx hawn. Tkompli permezz ta' Iżakk u tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Jalla r-rakkont tiegħi jservi ta' ispirazzjoni għal dawk kollha li qed jiffaċċjaw id-deżerti tagħhom, il-ġlied tagħhom li jidher bla tama. Ftakar, b'Alla, l-impossibbli jsir possibbli. Il-wegħda li tidher 'il bogħod tista' tkun waslet biex isseħħ b'modi li lanqas biss nimmaġinaw. Żomm il-fidi, ibqa' bit-tama, u ara l-mirakli jseħħu f'ħajtek. Jalla l-paċi t'Alla, li tisboq kull fehma, tħares qalbek u moħħok. Jalla ssib is-saħħa f'kull sfida u l-ferħ f'kull barka. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.